لە خوارەوەش دیسان چاڵاییەکی دیکە هەیە بە 22 مەتر قوڵە. ئەوانەی زۆر شانسیان هەیە دەتوانن ئەمە بدۆزنەوە چکەمە نرخێکی زۆر زۆری هەیە.

لە جیهان بەگشتی و لە سریلانکە بە تایبەت کە ناوی ڕاتنەپورا دەهێنی یەکسەر باسی دۆزینەوە و دەرهێنانی بەردی بەنرخێش دەکرێت پرۆسی دەرهێنانەکەی پرۆسەیەکی زۆر مەترسیدار و سەرنجڕاکێشە ئێستا ئێمە لە ڕێگاین بۆ ئەوەی بچینە ئەوێ و لە نزیکەوە ئەو پرۆسەیە ببینین. ڕێگاکەمان سێ کاژێرە. تیلۆکچێە کە ڕێبەری گەشتەکەمانە و پێشنیازی کرد لەو هۆتێلە چۆڵە بمێنینەوە. ئەمشەو لەو هۆتێلە دەمێنینەوە لەناو جەرگەی دارستانێکدا نزیک ڕاتناپۆڵ. سوورە هەڵبەت کە هاتین بینیمان هوتێلێکی زۆر پاکە بەڵام هەموو دیوارەکانی پڕە لە مارمێرکە جام بۆ خۆشم زۆر زۆر لە مارمێرکە دەترسم ئێستا کە قسە دەکەم نازانم هیچ تەرکیزم لە سەقسەکانیشم نییە بەڵام لەبەروی هیچ وتێلێکی تر نەماوم ناوچێت تەواو گەشتیاریانی وتێلەکانی تر هەمووی پڕبوونە بۆیە ئەمشەو بە ناچاری دەبێت لەم ئوتێلە بمێنینەوە لەگەڵ مارمێلکەکە. بەرەبەیانی ڕۆژێکی نوێی گەشتەکەیە. ئەمڕۆ دەست بە کارەکەمان دەکەین. ئەمانە خێزانی ڕۆهیتان. بیست و سێ ساڵە لەم خانووە بچووکەی دەوروبەری ڕاتنەپوورە دەژین. تیلینی تاقانەی ماڵەکەیە. لە کاژێر حەوتی بەیانی هەموو ڕۆژێک دوای نان خواردن ئاجیت نزا لە بەردەم بودا دەکات. نزاکەی ئاجیت بۆ دۆزینەوەی بەردێکی گەوهەرییە. وەتێلینیش پێش دەرچوونی باوکی لە ماڵ هەموو بەیانییەک کوڕنووشی بۆ دەبات وەک عادەت و نواندنی ڕێز. ئاجیتی باوکی تیلینی بیست و دوو ساڵی تەمەنی بە کرێکاری کردن لە کانەکانی بەرد بەسەر بردووە. ئەوان کاریان دۆزینەوەی بەردە لەو کانە بەردانەی کە سەرمایەدارەکان خاوەندارێتی دەکەن. کارێک کە هێند مەترسیدارە، هەر ڕۆژێک لە ماڵ دەردەچێت بەتەمای هاتنەوەی بە سەلامەتی نییە. من هەموو ڕۆژێک بە هەر چییەک لە دەستم بێت یارمەتی دەدەم. ئەم کاری هەڵکۆڵینە جۆرێکە لە کۆیلایەتی. هیچ حەزم بەو کارە نییە. بەڵام لەو ناوچەیە ناچارە ئەم کارە بکات، چونکە لەسەر ئەوە ڕاهاتووین. هەمیشە دەترسم. دەترسم لەوەی کە دەڕوات بۆ سەر کار.

یازدە کرێکاری دیکە لە شوێنی کار چاوەڕێی ئاجیل دەکەن. حەوت مانگە ئەم کانە هەڵدەکۆڵن. کرێکاری کانە بەردەکان لە هەژارترین مرۆڤەکانی سریلانکان و ئەم کارەیان لە باو و باپیرانەوە بۆ ماوەتەوە. ئەمە چاڵە هەڵکەندراوەکەیە کاتێک سەیری چاڵەکە دەکەی تەنیا تاریکیەکی تۆقێنەر دەبینی. بەیانیان کە دەینە ئێرە کەمێک ئێرە پاک دەکەینەوە و ڕێکی دەخەین دوو کەسمان لەسەرەوە دەمێنینەوە و کرێکارەکانی دیکەش بە نۆرە دەڕۆینە خوارەوە. ئەم چاڵە 22 مەتر قوڵەمە یەکێکە لەوانەیە کە ئێستا کۆمەڵێک کرێکار لە ژێر زەویەکە خەریکن تێیدا ئەم بەردانە بدۆزنەوە ئێمەش بەتەماین بڕۆینە خوارەوە لەگەڵیان هەرچەند دەڵێن زۆر زۆر مەترسیدارە لەبەرئەوەی هەم چونە خوارەوە و هاتنە سەرەوە زۆر زۆر سەختە هیچ مەرجێکی سەلامەتی تێدانیە و لەخوارەوەش کێشەی ئۆکسجین هەیە بەڵام هەر دەڕۆین ئێمە. بۆ من و تیمەکەم بڕیارێکی سەخت بوو کە لەگەڵ ئاجیت بڕۆینە خوارەوە، بەرپرسیارێتیی سەلامەتیمان لە ئەستۆی خۆمانە. بۆچونە خوارەوە هیچ پەتێکی سەلامەتی نییە تا بیبەستین.

بەنیو کاژێر گەیشتینە بیست و دوو مەتری چاڵەکە. کرێکارەکان ڕۆژی دەیان جار بەم شێوە مەترسیدارە دەگەنە ئەم شوێنەی ژێر زەوی. گەیشتینە خوارەوە، ڕێگاکە زۆر زۆر لەوە سەختتر بوو کە خۆم تەسەوڕم دەکرد، ئەوان پێیان گوتم کە زۆر سەختە، بەڵام بڕوام نەدەکرد بەو دەرەجەیەش بێت، ڕاستە ئەو دارانە دانراون دەبێت، پێت زۆر بە گرویایی و لەسەر دارەکان دابنێ بەڵام لە هەندێک شوێ یانی قاچت دەخسێ بۆیە دەبێ هەموو هێزی خۆت بخەیتە سەر دەستەکانت ئەگەر بێت و قاچشت بخسێ بۆی بەر نەبیتەوە جا لێرە شوێنێکی تەسکە تونێلە بچووکەیە لێرە ئەوان ئەم بڵێی دیوارە هەڵدەکۆڵن بۆی بەردەکان بدۆزنەوە و کاتیشمان زۆر نییە لەبەرئەوە ئۆکسجین نامێنێ دەبێ زوو گەڕێینەوە سەرەوە. بەهۆی نەمانی ئۆکسجین لە کاتی ئاساییدا نابێت لە دوو بۆ سێ کەس زیاتر لە نێو تونێلەکە بن. تونێلەکە بە ئاسۆیی دادەتاشن. بەردەوام دەبن تا ئەو کاتی هەست دەکەن ئیدی دیوارەکە دەڕوخێت دەبێت پێش ئەوەی بڕوخێ بە دار و ڕوەکی کەکیلا پێشی لێ بگرن. کاتێک دێنە نێو تونێلەکە دەست بە داتاشین دەکەین هەندێک جار تونێلەکە دەڕوخێت بە سەرماندا کە لە داتاشین دەگەین بە پارچە بەردی لەو شێوەیە لە باری بەرزی داتاشین کەم دەکەینەوە و هەنگاوێک دەچینە دواوە نەوەک بڕوخێت ئەگەر گومان بکەین کە دەڕوخێت ئەوە دەچینە لایەکی دیکە دەست بە داتاشین دەکەین نێگان دیدرم. جاجگە لەو تونێڵەی کە لێرێ و ئەو 22 مەترێک کە ئێمە هاتینە خوارەوە لە خوارەوەش وەک دەبینن ئەمە سەریان داپۆشیوەت لە خوارەوەش دیسان چاڵایەکی دیکە هەیە بە 22 مەتر قوڵە کە کرێکارەکان هەندێک ڕۆژ دەڕۆنە ئەوێ کار دەکەن کاتێک کە لێرە دەوەستن بەڵام ئەوەی خوارەوە ئەویان دەڵێن ئاوی تێدایە دوو سێ بەربەستیان دروست کردووە بۆ یانی مەترسی ڕوخانی نەبێت بەڵام بیست و دوو مەتر قوڵە و لەوێ ئاوی تێداوێشە ئاوەکەش بەتاڵ نەکراوە هەندێک جار کرێکارەکان دەچن لەوێ کار دەکەن بۆ ئەوی بەردەکان دەربێنن. هەندێک جار لە کاتی داتاشین گازی میسان لە نێو تونێلەکە پەیدا دەبێت و مەترسی کەوتنەوەی ئاگر و خنکان دروست دەبێت. ماوە ماوە کرێکارەکان پشوو دەدەن. ماندوێتییان لەو کاتە بە جوینی جۆرێک تووتن لەبیر دەکەن. تووتنەکە لە چەند بەهاراتێک و گیای بێتێل پێک دێت کە لە دەمیان دەیجوون و لە کۆنەوە لە کەلتووری سریلانکییەکان هەیە. لە سریلانکا شەش هەزار کانی بەرد هەیە، حکومەت مۆڵەتی هەڵکۆڵین دەدات بە کەسانی پارەدار و دەستڕۆیشتوو، ئەوانیش لە بەرامبەر مۆڵەتەکە باج دەدەن بە حکومەت. لە کاتی ئاسایی و نەدۆزینەوەی بەردی باش، هەفتانەی کرێکارەکان تەنیا دوو هەزار ڕوپییە. واتە نزیکەی حەوت دۆلاری ئەمریکی، کە خاوەنەکان بە کرێکارەکانی دەدەن. کرێکارەکان تەنیا ئەو کاتە پارەی باش وەردەگرن کە بەردێکی گرانبەها دەدۆزنەوە، ئەویش نەک هەموو پارەی بەردەکە، بەڵکو تەنیا سەدا دەی ئەو نرخە وەردەگرن کە خاوەنکان دەیخەمڵێنێ. و سەدا نەوەتی نرخی بەردەکەش دەخاتە گیرفانی خۆیەوە. دوای ئەوەی لە داتاشینی تونێلەکە تەواو دەبن، ئاجیت و کرێکارەکانی دیکە بەرد و خۆڵەکە دەکەنە نێو سەبەتەیەک و دەیبەن بەرەو نزیکترین ڕووبار. بەم شێوەیە چەند جارێک دەیشۆنەوە. دوای بژارکردن دەرکەوت زۆربەی بەردەکان بێسوود و بێنرخن، بەڵام بەردێکی ڕەنگ شین لەنێو هەمووان سەرنجی ئاجیتی ڕاکێشا. ئەوە یاقووتە، لە ژیانم چوار بۆ پێنج دانەی ئاوام دۆزیوەتەوە. ئەوە گرانترینە، بە ئەگەری زۆر یاقووتی شینە. با سەیری بکەم یاقوتی شین واو زۆر بە بەختی ئەمە بە نرخە؟ بەڵێ زۆر بە نرخە ئەو دیارە ئەو بلو سەفاەرە ئەو یاقوتیشینیان دۆزیەوەمە یەک لە بە نرخترین و گران بەهاترین جۆرەکانی بەردە کە ئەوانەی زۆر شانسیان هەیە دەتوانن ئەمە بدۆزنەوە چونکە ئەمە نرخێکی زۆر زۆری هەیە. لە جیهاندا دوو سەد جۆری بەردی ڕەنگاوڕەنگی گرانبەها هەن کە حەفتایان لە سریلانکا دۆزراونەتەوە. سریلانکییەکان لە کۆنەوە تەنیا ژێر زەویی وڵاتەکەیان نا، بگرە خۆیان دەخەنە نێو ئاوی ڕووبارە بەخوڕ و مەترسیدارەکانیش، بۆ ئەوەی بەردە ڕەنگاوڕەنگەکان بدۆزنەوە، ئەو ڕووبارانەی کە پڕن لە گیانلەبەری دڕندە. سودات کومارا تەمەنی پەنجا و هەشت ساڵە، ماوەی بیست و پێنج ساڵە هەموو ڕۆژێک لەم ڕووبارە کە ناوی وێیە بەم شێوەیە بۆ بەر دەگەڕێت، لەگەڵ چەند کرێکارێکی دیکە بە هەموو هێزیان پاڵەپەستۆ دەخەنە سەر ئەم خاکەناسە. تاوەکو خاکی ژێر ئاوەکە قوڵ بکەن. هەفتانەی سودات لە بەرامبەر ئەم هەموو زەحمەتیە هەزار و پێنج سەد ڕوپیە واتە تەنیا پێنج دۆلار. ئێرە ماڵی ئاناندا ئامارانایکایە. یەکێک لە دەوڵەمەندترین و بەنێوبانگترین بازرگانەکانی بەردی گرانبەها لە ڕاتناپوورە و ئەو خاوەنی ئەو کانەیە کە ئاجیت و کرێکارەکانی هاوڕێی یاقووتە شینەکەیان لێ دۆزییەوە. ئەم پیاوە بەنێوبانگە جگە لەو کانە، خاوەنی نۆ شوێنی دیکەی گەڕان بەدوای بەردە. ئاناندا سەیری یاقوتەکە دەکات بە وردی. دواتر کێشەکەی پێوانە دەکات کە سی و یەک پۆینت پازدە مسقاڵ بوو. بەڵام ئاناندا بە کرێکارەکانی گوت کە دوای پۆڵیشکردنی بەردەکە پێشبینی دەکات دوازدە مسقاڵی لێ بمێنێتەوە. و نرخی بەردەکەی بە حەوت هەزار دۆلاری ئەمریکی خەمڵا. بۆیە لە سەر دوازدە مسقاڵ سەدا دەی پارەی کرێکارەکان دەخەملێنێت و بۆ هەر دوازدە کرێکارەکە کە لە کاتی دۆزینەوەی بەردەکە کاریان کردووە حەوت سەد دۆلاریان پێ دەبڕێت. واتە هەر کرێکارێک شەست دۆلار وەردەگرێت. ئەم جۆرە خەمڵاندنە خوێکە لە نێو خاوەن کانەکان کە بێ دڵنیابوونەوە لە نرخی ڕاستەقینەی بەردەکە، نرخەکەی دەخەمڵێنن. وەک دەڵێن خۆیان و ویژدانی خۆیان. لێرەوە کرێکارەکان دەگەڕێنەوە سەر کاری خۆیان و یاقووتی شین و بەنرخ دەبێت بە خەمی ئاناندا. گەورەترین بازرگانییە لە سریلانکا، بازرگانییەکە کە هەمیشە قازانجی لێ دەکەی، بازرگانییەکە بۆ خۆت بە ئارەزووی خۆت و بە ئازادی کاری تێدا دەکەی. مەترسیدارە بەڵام زۆر بەو شێوەیەش ترسناک نییە. مێگا پی بێ نداهزێ گڕێنە ناو دەوێ لەناوە ریسکەکە پێ نێمە بەیانەکە و نێ خەڵکەکە لە توانایان هەیە بچنە خوارەوە و بە ئاگادارییەوە کاری خۆیان بکەن. هەرچەندە زۆر ڕووداوی ناخۆش ڕووی داوە. کە بەردێک دێتە نێو دەستمان یەکسەر دەزانین چ جۆرە بەردێکە و نرخی لە بازار چەندە. ئێمەی بازرگان زۆر زانیاریمان هەیە لەم بوارە ئەم توانایەش لە سکی دایکمانەوە فێر نەبووین بەڵکو ئەزمون فێری کردوین کوڕە گەورەکەی ئاناندا بەردە شینەکە دەهێنێت بۆ کارگەیەکی پۆڵیشکردن. کە ئی سانجی وا فۆنێکسایە. لە سریلانکا هەناردەکردنی هەر بەردێکی گرانبەها بەبێ پۆلیش بە یاسا قەدەغەیە. سەد کەس لەم کارگەیە کار دەکەن. بڕینی بەردەکە شەش هەنگاوی پێویستە. بۆ شوشتن ئەسید بەکاردەهێنرێت و بۆ پۆڵیشکردنیش پاودەری ئەڵماسی و کیرۆسین. کاتێک کە بەردەکە لە کارگە تەواو دەبێت و دەشۆرێت، ئیدی دەبێتە خاوەن بڕوانامەی تایبەت. بڕوانامەکە لەلایەن تاقیگەی دەسەڵاتی بەردی گەوهەر و خەشڵ دەدرێت و دواتر بەردەکە دەخرێتە بازاڕۆ. خەمڵاندنی نرخی بەردەکە کە ئاناندا لای کرێکارەکان کردی ڕاست دەرنەچوو لێرە پێیان گوتی نەک دو میلیۆن ڕوپی بەڵکو بەهاکەی چه ملیۆن ڕوپە واتە سەد و شەست هەزار دۆلار. هێشتا ئەمەش نرخی کۆتایی نییە، ئەم گەوهەرە هەرچەند دەستاو دەست بکات گران و گرانتریش دەبێت. جگە لە ڕێگەی پۆلیشکردنی بەردەکان لە کارگە، کە ڕێگەیەکی مۆدێرنە، لە کۆندا سریلانکییەکان بۆ ماوەی هەزار و پێنج سەد ساڵ بە قامیش و گوێزی هیندی بەردیان دەبڕی و پۆلیشیان دەکرد. ناوی شاری ڕاتناپورا واتە شاری گەوهەرەکان و بە پایتەختی گەوهەرەکانی سریلانکا دەناسرێت. پێکهاتەی جیۆلۆجی ئەم شارە وایە کە چینە بەردینەکانی ژێرەوە ئاستی پەستان و گەرمییان زۆرە و ئەمە وا دەکات کە داڕشتەی کیمیایی و فیزیاییان بگۆڕێت بۆ بەردی گەوهەری. سریلانکا ئێستا لە ڕیزبەندی پێنج وڵاتی جیهانە کە زۆرترین ژمارەی بەردی بەنرخی لە خاکەکەیدا هەڵگرتووە، هەروەها یەکەم خاوەنی جۆرەکانی یاقووتە. گرانترین یاقووتی ئەستێرەیی لە جیهان لە ساڵی دوو هەزار و شازدە لە ڕاتنەپوورا دۆزرایەوە، کە ناونراوە ئەستێرەی ئادەم و نرخەکەی سێ سەد ملیۆن دۆلار بوو. یاقووتە شینە گرانبەهاکەی ئاناندا لە کارگە پۆڵێشکرا و ئامادە بوو. چامێلا کوڕێکی بازرگانە. بەردە پۆلێشکراوەکان کە لە بازرگانە گەورەکان و خاوەنکانەکان دەکڕێتەوە و لە بازاڕ دووبارە دەیانفرۆشێتەوە. ئەو کڕیاری بەردەوامی ئاناندایە. سێ پارچە لە یاقوتی شینی بچووک کە پارچەی یاقوتە شینە گەورەکان چامیلا لە ئاناندای کڕی. کێشەکانیان 1.3 2.4 و 2.5 مەسقال بوو. چامیلا هەر مسقاڵێکی بە سێزدە هەزار دۆلار کڕی، واتە بۆ هەر سێ بەردەکە نزیکەی حەفتا و هەشت هەزار دۆلاری دا بە ئاناندا. هێشتا ئاناندا جیا لەو پارچە بچووکانەی کە فرۆشتووینی، نزیکەی شەش مسقاڵ یاقووتی بە دەستەوە ماوە. ئێرە وەکوو بۆرسەیەک وایە بۆ فرۆشتنی بەردەکان کە. ئەو خەڵکەی کە لێرەن ڕۆژانە لە کاژێر شەش و نیو بەیانی تاوەکو کاشێر دە و نیو دێن بۆ ئێرە جۆرەها بەری جیاواز دێنن لە هەر جۆر هەر جۆرێک و هەر ڕەنگێک بتێ دەتوانیت لێرە بیدۆزیتەوە لەم بۆرسەوە پێشنیازی نرخی جیاوازت پێ دەکەم بە تایبەت دەگەر بزانن بیانیت دێن پێت دەڵێن ئەگەر دەتەوێت جوانترین هێما لە سریلانکە و بەتابەت لە ڕاتناپورە ببیتەوە پێویستە بەردێک بکڕی و هەوڵدەدەم ئێکت پێ بفرۆشم. میشۆ لێگەدە مێگالە. چامیلا بەخۆی و یاقوتەکانیەوە بەیانی زوو هاتووە بۆ بۆرسا. دوای چەند کاژێرێک چاوەڕوانی، چامیلا بەردەکانی بە قازانجی سەد هەزار ڕوپی فرۆشت، واتە نزیکەی سێ سەد و پەنجا دۆلار. ئەمە بۆچی بەکاردێ ئەمە بۆ سیرکردنی بەردەکە بەکاردێت ئەمە ڕووناکیە بڵێ ڕووناچیە بەڵێ ئەمە ڕووناکییە، ئەم ڕووناکییە و ئەم چاویلکەیە بۆوە بەکاردێت کە بزانین بەردەکە ساختەیە یاخود نا. من ئێستا چاویلکەکە بەکاردێنم. لێرەوە سەیری دەکەین بەوردی کە بەردەکە لە چی پێکهاتووە. Exactly from the from here. ئێرە دوا وێزگەی هەر بەردێکە لە سریلانکا بەردەکان دوای ئێرە یان دەڕۆنە نێو خشڵەوە یاخود هەناردەی وڵاتانی دیکە دەکرێت سەرەکی ترین بازارەکان بۆ هەناردەی بەردی سریلانکا بازارەکانی ئەمریکا تایلند چین هۆنگ کۆنگ و هندستانە یاقوتەکانی سریلانکا بەوە ناسراون کە لە دڵخوازترین گەوهەرەکانی خێزانە شاهانەکانن، بۆ نموونە تاجە پڕگەوهەرەکەی خێزانی شاهانەی بەریتانیا کە سێ سەد بەرد و جۆری یاقوتی لێ بەکارهاتووە و سەرجەمیان ئی سریلانکان. بەردەکان دەستاودەست دەڕۆن، هەندێک جار نرخیان دەگەنە نرخێکی خەیاڵی، تەنیا کەسیش کە لە شوێنی خۆی دەمێنێتەوە ئەو کرێکارانەن کە زۆرترین زەحمەتی بۆ دەکێشن وەک ئاجیت و نموونەکانی. من بەرگەی ئەو هەموو مەترسیە دەگرم بۆ خاتری کچ و هاوژینەکەم پێم وایە ڕۆژێک دێت گۆڕانکاری لەو بزنسەدا ڕوو بدات ئێمە ماندووترین کەسەکانی پشت ئەو بزنسین بەرپرسەکان دەبێت گۆڕانکاری بکەن ئەگەر کوڕێکم هەبوایە هەرگیز نەمدەهێشت ئەم کارە بکات فێری کاری دیکەم دەکرد چونکە ئەم کارە هەموو شتێکی مەترسیدارە پێویستە سروشتی ئەم کارە بگۆڕێت ئەوانەی ئەم کارە دەکەن هەموو ساتێک ئەگەرێک هەیە شتێکی خراپیان بەسەر بێت خەڵکی دیکە پارەی زۆر بە ماندووبوونی کەسانی وەک هاوژینەکەم قازانج دەکەن. ئێمە پێویستمان بە دادپەروەرییە. هیچ دادپەروەرییەک نییە.